Wajol tutwal i Lakwed TV, ah, an nya Steve. Of course watye i tam pa lwak. Tyen wakwanyo kare me limo Layibi, of course Layibi Center. Watye ki topic mo ma pire tek tutwal. And of course wangeyo ni lutino kwano dugo cen gang. Wangeyo bene ni ah, of course keny Ket gire. Ento, of course, eni pe ogik i kom jo ma kumeno. Naka watye ki lok mo macek ma watamo ni myero wanyoki, aye ni, kekette ni in, in macalo laco, itye ki dako mo ma nongo con obedo i keny mo macon, ci wuye i kinwu, itye ka gwoko latin ma mege, macalo latin ma megi. Naka of course, won latin-ni caa-ni bipud tye. Kekere dako-ni openye kun nongo waco ni, Aa, kit ma dong latin dong bedo botwu-ni, won latin tye ki myel ni kong ol eto, en ebin bene ilim latinne. Aa, i dyekal ma megi, gwok ibut nino aryo adek, inen kit ma kondicon pa latinne tye kwede. Tammi tye ningo? Itamo ni iye, aa, ni laco eni romo bino bedo i dyekal-li nino adek, angwen mo, neno kit ma latinne tye kwede, onyo ko? Tic matek and mito laco ma cwinye tek pien me namba acel ma in dong icito i kom dako ma nongo tye ki laco munywalo latin noko dong bene bingeyo ni itye cito i nyek ma in ingeyo kumeno so en onongo bibedo moka wu wun i dako ni kit adako ni wiye odugo boteni. Awinyo ilwongo ni nyek, nyek coo mono tye? Nyek coo tye.
Eh, pien ka iketi an anywal ki dako moni Yeah. deno i yo nge laco mukene dok ogamo ento dano dok odugo bota Aha. so which mean wan eno ni nyek ki kome ma ka dong niang moni pe i kinwu romo be wane ka onongo gwok dok pud en nyeki cen tye ki- ki- ki- ki dakoni An atamo ni wat tuki keto ka dong dako nu a ocito ka mukene. Keny ki roco ka dong latin tye.
Ci dong in itamo ni ka iketi ni itye ka gwoko latin ca ma in ineno calo ma megi kikome, itamo ni bino pa won latin-ni me bedo i dyekal ma megi kikegowa dyekal-li nino aryo adek, in pe itamo iromo roco keny eni-o doki?
Onongo wubibedo i winyo pa dako ni ya ka dako imoko ni geni ma in bene itye ki cwiny pien ka dong won latin latin ongeyo ni wone ca in pe wone ingeyo ni ipe ki dic pien latin ngeyo ni dadi na tye ka bino latin gwok lwongi ni angkol so konye pe me kano ne bot latin wek latin onge ni

I cik Acholi macon, lok ka tye ki bedo i wang oo then dako cito yubu cware ka buto ka buto ka welo ki yubu pat ki pe ki toro ot welo kadi dong wuti ki ot acel keken romo cito lego ot gang jirani ento nongo pe gengo bedo i dyang kal nywako lok i wang oo. Man ki keto i kit man me nyutu mar ma nongo ma dama megi. Kwanyo karene, lyeto pii malyet ci itero ite i ot lwok. Itamo ni pore bene ni kenye macon ma tye i dye kalli-ni bene gitim jami ma in itimo ma timo ite-ni weng ite? En onongo timme kong. Ibingeyo nining? An onongo atye gang. Manyodi ka dong pud nyeki tye i dye kal, myero pe ikat ka tic wek ibed ma monitoring kit ma pinye bedo kwede. Welo ma bino gangi inge moko nino ma myero en obin nongo in itye gang. Pien ka an angeyo ni an abicito ka tic, aniang ripot ni welo mo tye ka bino ganga. Awaci, it's okay, romo bino maybe Friday evening. Ma nongo i Saturday watye gang, Sunday tye gang. Then i Monday ma dano gin, ah, ah, dano weng keto.
Man itamo ni kite dano rotte ki cimmi ka dong guwan latin odok. In ibedo i kare me bedo ka rote, roro en kite o kede ki jami mukene. In aroto gin mo marac pe iye. Mm. Eh.
Tami leng omera. Nyeki dong tye di kali, obino ka limo latinne pi nino adek. Timme boti? Ah, eno pe timme. Mano pingo?
Kit rac kit ango eni? Pe ni rac kit ba. Eh. Ka atin dong tye, Mm. gin ame tye aye ka atin tye amito neno wo- wone. Eh. Wone ocwal transport, an aketa teng i bus. Cito neno wone, ka nino kwan oromo, odugi, peko na mo pe, an agwoko atin. An dok pe aromo waco nyeka ko dok obin wan obed kene dye kal kuman en, pe larre. Man kene anene in ki min latin ki latin wabedo gulu ka eni. Ah, won latin gange dok tye calo ka wakete Jinja. En tye ka kato me cito Cudan. Ci otamo ni kono i yone-ni en ebed nino aryo adek moni ka ikubbe. Gimyero man me neno latin timme.
I neno wa ka en tye cito Sudan romo gin ebino neno atine pi nino aryo adek ma obuto dikali nongo pe buto ganga
romo bedo i guest house acwalo atine neno hmm. nyo mine cwalo hmm. an an nongo pa mire en oo ganga mine cwalo eh, kumeno cwalo an romo wot wa ki mine hmm. en neno atine wan odugu gang a ah, wakete i wa mine ocwal Itamo ni cawa ma rom mene mere romo bedo ma itye safe ma ingeyo ni minne tye kunu? Nongo wan owoto, wan owoto wan ki minne.
Manyodo wunu ki minne ocwale otere kunu? Ee, ocwalo.
Ka en dong oneno wonne, wan odwogo gang kwede. Ok. Ee.
I- ah, Med kong i lapeny kong. Itamo ni kare ma rom mene ma dong mwaka ma rom mene ma iromo ye ni latin dong ah, pe myero omedde ki bedo i dye kalli?
Atin pe ki kwero ba ma in icito bot mine ni nongo dong in ingeyo angeya ni atin tye so atin dong in itero mere calo megi because pe peko pa latin ineno wa so atin ni dongo mere o idikal kenyo in mere iromo culo en i cukul ineno wa eno peko pa latin peke wun wuye ne o dong wun imine so nongo iye me bedo wa ki latin ineno wa.
Bro kono atem keto i kom i lok eni ni kit winyo level me winyo ango ma itamo ni myero obed i kin min latin ki won latin ca ma dong pe in ni kwena ma in dong inongo ni pe tye cef twatwal itamo ni romo goyo cim ca mo keken pien latin-ni tye gangi?
An peko na mo pe ka en goyo cim me ceking latin peko mo pe. Ka ogoyo cim kene ka caa abiro me dyewor, omyero oniang kit ma latin obuto kwede. Ce en odong nongo tye ka yenyo lok aye. Caa abiro me dyewor ma nongo dano onino. Wel latinne tye borio.
Latin tye do, ento latin nongo obuto woko mere tye i rume. Neno wa. I ngeyo jo mukene, jo mukene bedo ki lek, ci lekgi ni timme ada. Ka oleko ni gin mo arac tye timme i kom latin. Ce nongo dong tye ka kelo lok aye. Kit lok ango?
Pien in pe iromo goyo cim ca abiro me dyewor. In pe ka, ka, ka min latin aye ogone cim ca abiro me dyewor, ca moko nongo atin kome lit, neo, eh, tye niang en ningo, atin pe tye winyo maber. Eh, but en pe romo goyo cim ca abiro me dyewor, unless kiniango ni latin kome lit, eh, nongo he keeps on checking, eh, en opeko mo pe, ka latin kome lit peko pe. Ko dong waket kong i yo man ma ni, ah, madam otamo ni kong iolo to ikwany kare, pe dong, kita in dong pe iye ni won latin dong ngo. obin gang kenyo ni, Ci en owaye ni, Ba, won boi, atamo ni omyero ka ater kong latin-ni kong bot wonne, a wabibedo kunu cabit acel ci alok adugu ke gam calo won latin kong.
Atin ka wonne tye amito kiketo i baci, atin cito kene, onyo ka an timme mo tye cito kede, ento dako na pe cito. Wek en min latin-ni. En do pe cito kamo, an pe aye. Pien cito ni kwir nino aryo adek moni dugu nongo program olokke o. Eh.
Itye ki niye ni program lokke? Ah jal.
Pe lare.
Apwoyo matek omera. Apwoyo. Eyo.
Apwoyi matek. Lok tye ma. Lok. Hmm. Ah, in itye ki ah, won latinni ma wun omoko wunu kede ni ingeyo maber ni en tye ki latin naka yam con i Kenya con. In ibino inongo latin kenyo i cikke me gwoko latin. Lok dong obino ni latin oduge yweyo, min latin ki kome-ni otemo penyo tam ni ka larre en ka ebino inen latinne i dye kal ma megi. Ibibedo gangi kenyo nino aryo adek mo. Igamo ningo? Pe larre pien latin wan okwedi dong latin aye oribowa so gin ma in ibino iye in focus ni obedo kom latin ci in ibino ka bedo gang pa lawoti me ngo? En obino mere pien kabedo mo mapat ma en romo bedo iye peke en aye ka mapat. Eno ni nongo oromo ibino ka rupo ot ma mega, pien laco ma acel nyek co pe, myero an awaco, nyek co pe, wan mon nyekwa twero bedo tye ento nyek co pe, pien in ka ikelo laco dek i ot pa lawoti ni pi latin ki statement me nying latin, romo ite abino ka rupo ot ma megi, so ka en obino ma nongo kaburune pe, kite ningo wange eno fixing or away nyo itwero nongo yo me keto en ka mukenye nyo kite lareme mo nyo kite laremi mo. Man nongo in itye min latin ma nongo won latin dong pe kenyo in dong itye keny mapat kumeno ko now in this case ma in I a giri fresh ibino kany inongo won latin dong tye ki keny mo ma naka yam oballe con a latin acel mo tye ma in dong iye ni ibigwoko macalo ma megi ki kwica minne wek en emito bino kenyo pe dong ibino bot won boyi tutwal en ibino ka neno latinne ento ka lar onongo myero in iye en ebut idyekal-li kenyo Pi nino adek angwen mo. Kit ma an aneno kwede eno ni i kit ki ineno wang matut nongo ngat eno ni obino ki mition nyo ki tyen lok ma nongo myero odugu cen pien latin ka in imito neno latin ibibino ma nongo akiwilo gin mo ni ki latina nyo abino amito bedo cok ki latina ka amini nino acel me bedo i ganga. ibedo pi nino acel pien wan mon wangeyo ni latin myero kong obed cok kacalo ki lanyodo ne moni ci ento pi ni nino aryo nino adek ka nino acel ma nongo nino odi ci enoni ka bot dako wan mon watwero ok a wangeyo ni waromo ye ni a nino acel a iye nino acel kumeno kong kit kot moni dok odugo ite nini ma cakke caa mo ma nongo dong wot pe wote.

Ibed bene i dyekal-la pi kare marac, pien keny ka ngat moni ka orii for a distance for wek awene ni ka obedo kare malac ma nongo pe ginene, gin can irocce dugo cen. Myero alok lok ada, pien ober pa ngat moni cane dok odugo bene.
Gin cani rocce dugo ocen, ci en ni ibipo ni irubo dak otio. Ok.
Now waket kom man, wan angeyo ni won latin ki min latin gitye ki twero me bedo piny me neno ber bedo pa latinne kengi. En inge iye ni timme? En ni gire timme. Goyo yub pi latin kit me culo school fees and the rest. Ka gutamo ni. Cawa adek me dyewor kikenyo i dyekal ma megi pien in dong pud itye ka gwoko welo. Ci gutamo ni, Min boi, atamo ni ka iye wek kong wabed piny wanywak lok i kom latinwa eni. Gwok kine ka cawa angwen abic gikenyo. In itamo nego? An eno-ni, miting enoni an dong adoko dong laik someone ma dong tye dong part of latin eno ni pien me grooming latin eno latin eno ni be gwok ma kitye ka gwoko ne obedo an bene na atye aketo cinga i iye wek latin eno ni in ibin inong ni odugu dano no an ma atye i di kali bene atye ka gwoko latin eno ni Ma nyuto ni i yo macek in pe ibiye wekogi i dakika mo manok wek bene o. an bene abibedo i meeting eno ni yes myero Okay. bene a contributing something Ma. nino obedo wun aryo Pien nongo mistake mutimme i kinwu wun aryo can ma wun wupokke kwede ni, I'm the third party ma in ikelo an me rep- like uh, in ikelo an dong me fixing the gap ma nongo tye i kinwu ni. In dong idugo me miyo neno latinni. Meeting moni ma in yub moni ma wun tye iyub-bi, myero an bene abed tye iye. Pien nongo dong linkage tye latin eno bene dong tye mega. Kumeno, Yes.
man ka won boyo nongo ni a restriction ci dong matek tutwal ki tung boti. Coe, An dong pe amito ye li kelo nyeki idikal ka eni. An abi kwanyo kare gi boi, waringo kong Kampala kama min latin tye iye, wek ka obed nino adek angwen mo ngwec kom mine kong bene odunyo ikome, wan wabi cito wa kede. Kegam kong calo dako kikome madong winylok. Ineno?
Eno-ni ma in itye ka goyo plan ni mi tero latin dak wa bot minne, wek en obed ki latinne, ma nyuto ni there is something pud tye behind. Ingeto? Ha, Mung gin mo moni mapat wacodo pe. kwede. O, aniang-nge pa wamito balo beyo bedowa wan kedi. An wek akwany latin ko ater bot minna. Obedo nino adek keken wadwogo. A En-ni pe larre. Pien ka dako tye ka mito nyo in itye, dako tye ka mito neno latinne, mito nget en aye omoving obin.
Co Par in ni pe itye ki in peko ki itye dako dala. moni-ni bino bedo gangi. Bin nino acel, pe kato nino acel. Kot tye marac Ka ba, kot tye marac. Kot ka tye marac, an I can Because an atye dako ma nop pien lacwara obuneni nongo dok idok ileng i wanga. Myero awac lok ada. This is to be sincere. Dako bidoko gin mapat nongo dako binen someone mapat i wange. So en in buroco kenyu budok cen. En i poro cwinya pien ka aneno wun weng ngo kara acel. Manyero ilworo ni aye lok aroco keny? Ah, en i pe yot.